Nêzî heft sal ez karê pirtûkfiroşiyê dikim. Berê li Qoserê cihê me hebûn. Lê van em bêjin ev çar sal, du sal û nîv em hatinin Mêrdîn. Çima pirtûkfiroşiyê hezkirinek ji zaroktiya min de bi min re bû û salên lîseyê bêtir ew Ew hezkirin zêde bû wek xeyalekê bû. Piştê ku min zanîngeh qedand êdî e, bêjin ji hêla dewletê em bê kar man û çî bû min jî dest bi vî kara kir û hezkirin vî kara dikim. Li Mêrdînê bi gelemperî ke tê guhertin yani dem dem najê min dinerin ciwanên lîsê bêtir eleqa wan ser ev pirtûkên popüler kültür. Vanê bêtir ege zêde reklama wan tê kirin. tê kirin. Demna jê jî mamoste tên xwendekarê zanîngehê henin. Yanî ça bêjim ew kîteyekî bêjin vê kîtleya ya xwendinê tune tê guhertin her tim tê guhertin em nikarin pênaseyeke wê kîteyê bikin. Navenda dan û sendinê yanî vekirina menî vê dirê ji hebe kî yanî tiştekî kêm e li vê dirê tu dinere bazara her tiştê heye em bêjin bajarekî

Rewşa pirtûkê kurdî li Mêrdînê em bêjin yanî di asteke bilind de ye. Pir xweş e. Ew jî dîsê dem najê yanî ro najê ez xwe yanî bêjim wek zendkîtapê wî ro najê tenêz kurdî difiroşim. Ro najê jî tev li hev e lê her timî ew bazareke kurdî heye yanî bazarek geşê jî êdî dema xwîner tên ew sohbeta wan mere zanik ew qalîteyek xwendinê ya wan heye bêtir jî yê kurdî. Serpêhatî pirin lê yek li ser ziman jî ez karim bêjim demekê yani sal û nîvek berê bû xanimeke hat xanimeke wa hebek ji hêla tîpolojî ve modern bû em axivîn ser edebiyata kurdî romanê kurdî yanî gelek romanê kurdî xwendibûn û ser ziman jî gelek tişt gotan em karin bêjin wek gotarekê got lê piştî çend deqe zarokekî piçûk hat

Bazara Pirtûkal Mêrdînê yanî weke ew daneyên ge her sal tên belavkirin, Mêrdîn ji hêla xwendinê ve hebekî kêm e, di rêzên dawî de nin lê ji min bipirsin ne wisa yanî belk em pirtûkfiroşekek ne zêde mezin bin jî tenê ew kîtleyê keyî tên cem e lê li Mêrdînê ew asteke xwendinê heye hem yê Kurdî hem

Ji vir dibikşîn, ji wir dibikşîn. Ew êdî li her derê wê neketî pêşiya xwendina pirtûke. Vir wek bazareke piçûk e, yanî wek sûkeke piçûk e. Wek bajarekî bifikirin, vê derê sûkeke piçûk e. Dema ku pirtûkfiroşek lê tune bi kêmasiyek e. Me jî me xwest, yanî vekirina me nî vê derê me xwest ew kêmasiye em bigirin û li ber çav me ciyê vekir. Ne dikan lê me standek vekir. Ji ber ku insanek dema ki dikan bi yek e, pêdiyayê bi kitaba hebe ya jî bixwazi bistîne serê wî di pirtûkek hebe derwedirê lê dema ki stand bi rojekê pirtûkek dîtî ya ji hevalê wî behsa yekê kiriye dema ki çavê dikir bêtir dixwazi bê lê binero distîne li ber çavayî bêtir. Ciyê me

Zend kitapê wî kengî riya we bi mêrdîn ketin karin bên çayeke me vexwin hewce nakun pirtûka bistînin werin sohbeteke ser edebiyatê û ser kurdî bikarin hevre bikin.